Шәһәребез уртасында урнашкан Виз заводының мәдәни йортында бүген үзенчәлекле чара. Татар киленнәрен барлау, сынау йөзеннән оештырылган Гүзәл килен исеме астында бәйге уза. Өлкәбездә беренчеләй башкарыла әлеге бәйге. Ничек, кемнәр тарафыннан башланып киткән икән әлеге чара? Әйдәгез, бәйгене оештыручыларның үзләренә сүз бирик. Бу идея бик ирмәк килеп чыкты минем башымда. Шуннан соң э, мин бу елны академияне бетерәм һәм дипломный эш кебек эшләргә уйладым. Э, проект яздым э, һәм Азак яшен дигән организациягә татар нурларның шундый организация бар безнең городта. Шунда обращаться иттем. Алар килештерделәр минем идеяны. Арта башланды әзерләнүләр. Утыз заявка булды, алты катнашучылар була. Участиелар белән авыррак булды, чөнки кайсыберсенең килеп сыкмый башлады, сыгып киттеләр, кайсыберсе килде яңалар. Шулай, шундый гына әзрәк булып алды, болай бөтен нәрсә әйбәт. Сәхнә артында зур дулкынлану кичергән киенчәкләрне дуслары, туганнары, шулай ук тормыш иптәшләре, хәтта бер сылуның кызы да көч биреп, җиңүгә дәртләндереп тора. Әйтергә кирәк, яныңда ышанычлы, ныклы терәк булганда гына зур югарылыкка омтыласың, авыр сынауларны да җиңеп чыгасың. Ә ул нечкәлекләрне һәммәбез аңлый. Я очень желаю ей победить, буду очень за нее болеть, пришел со своими друзьями, будем и надеяться она победит. Бәйгедә катнашкан кызларның күбесе чыгышы белән авылдан. Шәһәргә килеп алар белем алып, һөнәр үзләштереп, инде кияүгә чыгып, Түгәрәк гаилә булып яшиләр. Әмма бүген биредә әти-әниләре, якыннары кызларның чыгышларын хуплап, дәртләндереп торалар. Гомумән, әниләр тырыша, кызын җәмгыятьтә югалып калмаска, тормыш сукмагын узганда тырыш булырга. Тормышны кору җиңел түгел. Нинди генә эшне кеше башласа, тырышырга кирәк. Тырышлык кешене хут кайда да булыша, кайда да ымтылыгы тормышка ирешә. Кызыбыз кияүгә чыкты, бәлки иртәрәктер дә. Без шулай уйлыйбыз, яшьләр ха икенче төрле итеп уйлыйлар. Кияүбез бик әйбәт кеше, кода кодагыйлар әйбәт кешеләр. Шуңа күрә Анын тормышы яңа галиядә бигрәк бәхетле. Күз тимәсен, матур итеп яшиләр, бер-берсен тыңлыйлар. Кызлар бәйге алдыннан сәхнәдә үзләрен ничек тотарга, сөйләшергә, хәтта милли чәй биергә дә өйрәнделәр. Алар белән профессионал биюче хәзерләнде.

Знакомство с девушками – это вообще очень классно просто. Конкурсның алдына мин белмәдем ничек күчерергә өч почмак. Хәзер конкурста белән өйгә кайтып, иремә пешерергә, тәмле итеп ашатырга телим.
Әйе, бәйге барышында кызлар ашырга пешерү серләрен дә бик теләп өйрәнделәр. Алдан кызларның тракларына барып, табынга, ягъни жюри алдына кемнең нәрсә әзерлисе алдан билгеле булу сәбәпле, милли ризыклар пешереп, үз осталыкларын тагын бер кат тамашачы алдында исбатладылар. Жюри әгъзалары да кызлар тәкъдим иткән ризыкларны тәмләп, карап чыкканнан соң, югары бәяләп, Мәхәббәтнең бер чаткысы ашказаны аша үткәнен, һәм татар киленнәренең югалып калмаячагын бәян иттеләр. Кызларда бар яктан булдыра торганнары шул, уңган, эшчән һәм сабырлар. Гаилә тормышы ул бик авыр. Безнең дә бик шәп ответственность ята. Уланларны үстерергә әйбәт итеп, шулай ук мине әни әти үстергән кебек үк. Иң авыры инде бер-беребезнең характерларга өйрәнеп китүе булгандыр инде. Ә иң рәхәте, минем ирем мине бик нык ярата, мин аны бик яратам, ул бик рәхәт безнең бергә яраткан эшләребез бар, без яратабыз походларга йөрергә, кышларын чаңгыда йөрергә, ул бик яхшы дип уйлыйм.

Гүзәл килен дигән исемне аюлап, Зөлфия калды. Мин авыл кызы, Аҗыул якларыннан мин. Безнең Аҗыул халык, халкы бик сәләтле кешеләр. Мин дә сынатмаска тырыштым инде бу конкурста катнашканда. Мондый гүзәл килен кебек конкурста минем катнашуым беренчеләй. Әмма район олимпиадасы по татарскому татар теленнән минем беренче урын алган идем укыган вакытларымда. Өлкә буенча икенче урын алганым булды. Ә бүгенге чарада үзең ничек хис иттең? Авыр булдымы катнашуы? Авыр булды дип уйламыйм, чөнки миңа минем гаиләм булышты. Минем ирем булышты бик шәп. Иремнең әни, әнисе, әти һәм калган минем Якыннарым, милли ризыкларын пешерүләре миңа әләкте чәк-чәк пешерү, аны бик матур итеп эшләргә кирәк иде, вак-вак кына итеп, тәмле итеп эшләргә кирәк иде. Мин аны матур итеп эшләп, бизәкләп бирдем. Формасын китердем не горкой, бөтенесе эшләгән кебек итеп, пирамида формасында эшләргә булдым. Берсенә ненкендә дә ошамасын дип. Кызлар белән үзара көнләшүләр булмадымы һич? Көнләшүләр булмады.
Кызлар бик әйбәт иде. Безнең арабызда э, без бик сдружиться иттек. Бергә генә, бергә бөтен конкурсларда катнашып, э, радовались, переживали. Бөтен нимәне бергә эшләдек. Яшь киленнәргә кәрәк мондый конкурсларда катнашырга, чөнки алар э, үзләренең Э, туган якларын э, күрсәтергә диешләр э, гаиләләрен представительгә кирәк аларга иринең әниенең алдында уңган килен булып үзен күрсәтергә кирәк курыкмасыннар катнашсыннар бу бик әйбәт конкурс рәхмәт бөтен организаторларга мондый конкурс оештырган өчен